Herzlech wëllkomm zu enger neier Folg Animal Crossing New Horizons. Haut maache mer mol e bësse erëm Story weiter. Probéieren dem Nook seng Project K Missioun do ze erfëllen. An wéi gesot, och Hausausbaue steet un. Mir hu jo lescht Joer der Akademie gewisen, dass mer 70.000 Punkten gutt maache konnten, en enorme Sprong, an hunn domat och d'Hürde vun 30.000 Punkten gepackt. An déi nächst Zil ass natierlech 100.000. Mäin Haus ass zwar elo bëssen anescht ageriicht, mee ech denke mol dass 100.000 awer schwiereg ass mat sengem klengen Haus ze bestoen, wann iwwerhaapt. Ech géif souguer behaapten, et wär onméiglech. Ech denken 75.000 ass de Maximum deen ee ka kréien. Ech weisen iech kuerz wat ech geännert hunn. Ee Moment, ech kucken enker kuerz d'Regie. Yes! Regie erfëllt säin Job perfekt. Salut Ben! Jo, grousse Merci fir den Post dee geshared gëtt. Jo, also wat hunn ech bësse geännert, Dir gesitt. Den Taschentuchspender vun der Mamma ass rem do. Doduerch ass meng Sakura a meng mäin Eeër duerch verschwonn. Déi Luut, déi Auer déi der op der Mauer gesitt verschwënnt och nach an d'Eeër hei rëschten ech och iergendwann of wann Ouschteren elo eriwwer ass ne. An och d'Girlanternen kommen alleguer an dëse Sall, an dëse Raum. An do hunn ech mech e Moie bëssen amuséiert en anzeriichten. De ganze Krumm vun der Festplaz ass hei erageflunn. Ob d'Akademie dat dote gutt heescht, weess ech nach net, also eng Fënster zoudecken. Jo, op béide Säiten ass dat de Fall. Also wa mer e bësse manner Punkten hu wéi 70.000, da ginn ech dovun aus, dass et dorunner läit. An jo, un d'Mauer kommen nach d'Girlanternen. Wéi gesot, d'véier Objekter kënnen jeeweils op enger Mauer sinn, vun den Héichten hier. An jo, dat ass mäin Ouschtersall, sou wann der et sou wëllt wëssen. Voilà, jo, do deet sech elo deemnächst nach, ech hu mer och schonn iwwerluecht, wat ech als Raum, als neie Raum, dee mer wäerte kréien, wa mer ee kréien, wat sech doe wäert. An zwar wäert ech d'Thema Stellar huelen. Jo, dat ass en interessant Thema, well et iwwert d'ganz Joer ze sammele gëtt. A wat mengen ech domadder? Ma basically hu mer dat éischt Item scho krut, nämlech de Widder, ne? Mäerz, Abrëll ass Widder. Äh, an zwar schwätzen ech heivunner. Äh, ech fänken un, dass ech esou en Astronauteraum man, awer spéider, wa mer halt méi där stellar äh Items hunn, da riichten ech et halt no den Horoskopen an. Extrem deier, eng extrem deier Miwwelserie fir se ze craften ass vill verlaangt. D'Stärnsplitter plus dat Gold, jo do kënnt e bëssen eppes op eis zou, mee vue que dass d'Let's Play souwisou op d'mannst bis nächsten März geet, hu mer halt och ëmmer genuch ze dinn fir ze sammelen. Sou, ech hu schonn alles hei ronderëm gemeet, d'Blumme sinn alleguer genätzt well et bei mir e Moie gereent huet, leider kee Quastenflosser fonnt. Mais bon, dofir awer Riemenfisch um Euverkaf. Hei misst och alles bliwwe sinn, genau. Wat mir elo wëllen ass de Kredit ofbezuelen, dass mer dee schonn direkt beim Nuc ufroe kënnen, fir d'Hausausbauung. Kredithöhe, Kreditzahlung, genau. An ech gesi grad, mir verléieren eis drëtt Millioun, wa mer dat elo maachen. Ok, muss mer riskéieren, hu mer jo och erëm een, ech hunn och erëm an de Rüben invest, Déiert. Ah ups nee ech wëll net Bareinzahlung maan obwuel dach da geet et souguer duer ah ma dann maan wir dech mol Bareinzahlung sou mir brauchen haut net wirklech Geld am Portmonni an da maan mer nach d'Abbuchung an da geet et tatsächlech duer dass mer eis drëtt Milliounen behalen kënnen. Ech wëll net méi, ah wat heescht, ech sinn ëmmer sou en Tick, ech wëll halt einfach net, wann do eng 3 Millioun steet, da wëll ech déi 3 Millioun net verléieren, dat ass nämlech jo am Real Life um Konto, keng Anung, ech wëll einfach net méi ënnert sou eng speziell Nummer goen, ech weess och net, dat ass sou eng Spuersnummer, keng Anung, ech tick fir ze spueren, ech weess och net. Sou, Tom Nook, mir hunn zwou Uleeën.

Nee Moment, ech muss eng Kéier nokucken ob dat esou richteg ausgeschwat ass. Nee ech hat, ech hat awer de richtegen Intent, de Parasaurolophus torso, dee feelt eis. Dat ass mengens Erachtens den allerleschten Deel deen eis feelt. An do grousse Merci un alleguer déi déi matgehollef hunn. An dozou gëtt et och e Spezialvideo, dat kann ech iech scho mol soen. Sou, hallo? Ja, ech wollt mäin Haus vergréisseren, firwat? Eigenheimberatung Sollen wir über dein Haus reden? Worum geht es genau? Ech will umziehen, ech will anbauen. Möchtest du dein Heim erweitern? Hm? Wir könnten einen Raum hinzufügen. Das würde einen Kredit von 548.000 Sternis erfordern. Sollen wir das so machen? Äh, mir fällt elo grad op, da verléieren ech rem am Haaptsall. Eng Fënster, mee ech hun näischt bei de Fënstere sto, vun dohier ass dat ok. Also sou lues gëtt dee Raum net méi zu menger Stuff, mee sou en Aganksraum, mee ech denke fir eng Stuff geet dat nemmer duer. D'Bett wäert wahrscheinlech verschwannen an ech wäert e Canapé duerno setzen. Jo dat, waart mol kann ech eng aner Optioun? Okay, ähm, ech hat geduecht ech kéint och wielen op ech mäin Sall hanne vergréissere wëll, ech hoffen dass deen nach méi grouss ka ginn, denken awer schonn. Euh, jo, dat heescht mir huelen dee Kredit op eis, 500 Euro sinn scho vill, also hm, dat geet e bëssen an d'Geld, mee bon, no risk no fun, ne. Wenn du eine andere Farbe für dein Dach willst, wäre jetzt die gute Gelegenheit. Ma vu que dass mer d'Farwen all enker duerch ginn, hunn ech jo lech grad scho Pink gehat, mir ware lo bei Orange, dann géif ech lo soen, Rout ass Standard, ech géif mengen mir huelen lo mol, ah Giel, nee dat ass, de Kontrast ass dann e bësse mies, mir huelen Als Hausdaach blo. Da gesitt der bëssen déi ënnerschiddlech Faarwen. Beim allerleschten Haus wäert ech dann mech dofir entscheeden et rosa ze man, respektiv mol kucken, mol kucken. Vläicht gëtt et jo nach eng Miwwelserie déi mer nach besser gefält wéi verschidden aner Saachen. Sou an elo de was soll ech dun? Ja ja lass mir dir rasch den letzten Schritt der zur Vervollkommnung, Vervollkommung

Déi Möglichkeiten sinn endlos. Ah jo Ben, wanns de am Stream bass, ech muss der eppes beistellen. Ech konnt de Moien net anescht, mee ech hunn mer eppes gegënnt. Wëlls de wësse wat? Jo, also basically kënn mer elo. Ech hun lo geduecht ech kréien d'Fäegkeet, ma ech hun mer déi Sanrio Collection gekënnt op Ebay vun den Amiibo Kaarte vun Hello Kitty do, déi 6 Stéck. Ech wollt dee Moment d'ganz Collectioun, also alle 400 Kaarte kafen, mee ech hun näischt gescheites fonnt. An dunn hunn ech mer einfach mol déi Sanrio bestallt. Déi komme lo un nächst Woch. Wéi gesot fir e gudde Präis, 15. Do war och den Amerikaner dee se fir 106 verkaf huet, mee vue que dass déi an Amerika ni rauskomm sinn, ginn ech dovun aus dass deen domadder wëll e bësse Plus man. Ech krut se awer schlussendlech vun engem Europäer fir 15. Also, jo. Wann, wéi gesot, wann et elo e Fake soll sinn an ech do e bësse verarscht ginn, ass et der och egal, da sinn et 15 Euro halt, mäi Gott. Mee jo, ech hu mer einfach gegönnt, well et do war an denken, dat kënnt iergendwéi un. Stoung emol näischt Negatives do bei Bewäertung an esou, also jo. Mol kucken. Sou ech wëll lo enker d'Nookmeilen einlösen. An jo ech muss onbedéngt ee fannen deen déi ganz Collection, déi 400 Stéck hunn, ech wëll déi all ascannen man. Ech wëll déi all ascannen. Dat ass och en Zil wat mer an dësem Projekt man a wann ech all eenzel Kaart muss kafen. Mir wäerten dat man. 100 Prozent sinn 100 Prozent an do muss alles derbäi. sinn. Et wär elo e bësse schued, wann an an Japan déi limited edition Items rëm komme wéi deemools Seven Eleven. Also mega gäil. Jo, den Da, wann den Daniel se all huet, ech muss mech bei him mellen, wann déi ganz Kris lo eriwwer ass, ginn ech eng Kéier bei hien oder hie kënnt bei mech. Muer kucke wéi mer dat man. Hoffentlech ass do eppes machbar. An jo wéi gesot nach enke grousse Merci un New Leaf do déi 7-Eleven hei mega cool. Ech hoffe se ist also oder ech hoffe grad dass bei New Horizon och nach sou eng Kooperatioun stattfënnt an hei ass näischt wat ech brauch. Ok da gi mer elo nach bei d'Melinda. Moie Melinda, du bass wierklech nach vill ze kuerz komm dëse Projet, mee du hues och nach keng Wisch vum Xeon gehat. Herr Nunn erwähnte es ja bereits, aber ich leite das offizielle Komitee für Erhebung zum Inselimage. Mitglieder haben wir zwar nur eines, nämlich mich, aber hey!

Sou, mir kréien do och eng anstänneg Bewäertung. Mir kréien do genau gesot, wéi vill Stäre mer hunn. Dräi Stäre brauche mer, fir datt de KK kënnt, also datt mer d'Spill duerchspillen, na, d'Story duerchspillen. A fënnef Stäre kënne mer och kréien. A bei fënnef Stäre kréie mer souguer e speziellt Rezept nach enker fir eng speziell Errungenschaft. Ech wëll elo nach net verroden, obwuel, Mir steieren do op déi gëlle Giesskanne zou. Also do kritt der d'Rezept fir d'gëlle Giesskanne. Dat heescht mat Blummen netzen ass och do alles Geschicht. Mee bon, ech weess guer net wéi een elo déi 5 Stäre ka kréien oder wou mir iwwerhaapt dru sinn, well mir hu jo absolut guer näischt. An 1 bis 5, ganz simpel. Richtige Natur, hübsche Deko, jo. Ech weess och guer net wéi si dat bewäerte wëllen, well weess de wann een an You Leave zum Beispill eng super Kichen ageriicht huet, dann huet dat d'Akademie net gejuckt, weess de. Déi hunn ëmmer nëmme gekuckt, hei déi Serie ass komplett, Dee Chef steet richteg, dat gi Punkten, dat gi Combo-Punkte well et Seriestécker sinn. A wann een dann nach Feng Shui erabruechen, na, esou am Oste gréng Miwwelen a ënnen am rietsen Eck rout Miwwelen, dann, jo, na, Dir verstitt. An elo ass et halt e bëssen anescht. Ech denken, dass dat och, ah, ah, okay. Ah. Also verstitt mech net falsch, mee ech hunn alt geduecht zwee Stäre sinn dran. Mir krute grad mol ee Stär. Ech war fest dovun iwwerzeegt, dass ech dat awer iergendwéi gutt. Ok, well mer souvill Blummen hunn, Mann. An den Uewener Kierfent an d'Entrée vum Musée ka jo kee bestreiden, mä ass dach alles gutt. Ok, net schlëmm. Hatt seet mer bestëmmt och wat mer fallen allzu viel los ist dort nicht, aber das find ich gut, so still und gemütlich darf se da gerne bleiben. Hätte mir wierklech e Problem, dass mer déi Weeër nach net baue kënnen. Net genuch Bewunner kann natierlech och sinn, wa mat maximal Bewunnerzuel hu mer warscheinlech zwee Stären erreecht. Jo, ech. Brauchs méi Awunner, jo, da klëmmt et. Jo, eben, dat ass dat, wat ech mer och denken. Eng aner Saach, dat kann ech zwar net bestätegen, dat ass erëm esou en urban legend, Wikipedia-Antrag, anscheinend hänkt dat och dovun, also anscheinend sinn d'Saach extrem benzeg op Droter. Also dir sollt vill Mauere bauen an ärer Stad, well dat anscheinend vill Plus gëtt. Also Ben, du hues dat schonn komplett richteg gemaach, deng Haiser do sou anzemaueren, ne, sou wéi sou bëssen eng englesch Kolonie. An jo, dat soll anscheinend och vill dozou bäidroen. Mee wéi gesot, wéi richteg dat erëm ass, steet och erëm an de Stären, muss halt och erëm vun der Community getest ginn. Och wat d'Rüben ugeet an esou, do sinn d'Leit sech jo och nach net esou ganz eeneg, wéi do d'Konzept ausgesäit. Do taucht gefillt all Dag en anere Rechner op mat engem aneren Algorithmus. Jo. Ja, Wachstum ist Gebot der Stunde, also mir musse wierklech Awunner rekrutéieren.

Un d'Befrage hin zur Info-Schei, Alter, hei ass et jo wéi op der um Biergeramt, Mann, hei renns de fir all Schissi op eng aner, op an en anere Büro, Mann, Passeport ganz hannen, Baugeneemegung ganz vir, ah, Mamm, oh Mamm, oh Mamm, gutt, dass hei nëmmen zwee Guicheten sinn a keng Leit, wat sot hatt, Infrastrukturen, ah.

Den Tom, mir verléieren all, also ëmmer wann ech de Pad dem Tom Nook wéckelen, verléiere mir ëmmer Millioune vu Suen, ne? Et ass awer wierklech Wahnsinn. Da gi mer elo erëm bei den Automat an da fale mer elo awer ënnert eis dräi Millioun. Dräi Billioune Sternis. Eieieieieiei. Den Tom Nook, deen zitt der iwwerall d'Geld aus der Täsch. Souguer fir seng Saache bezills du. Ja, nee, et wonnert mech am Fong guer net, ech hat schonn erwaart, jo, auszahle, da gëff mer mol meng 10 Milliounen. Ja, 10 Milliounen, ja, dat wär schéin. Meng 10.000. Ja, Tom Nook. Dann hei. Da ginn ech da, sécheren ech der do, fir dass de den Owend da rëm däi 5 Stäre Buffet kanns bestelle vum, keng Anung, wat weess ech, vum Lea Linster.

Items net méi muss do craften an histellen an sou, dat ass jo beim Quentin och net méi de Fall gewiescht. By the way, ech halen de Quentin bëssen an menger Stad. Haut de Moie sinn ech gefrot gi vum Benjamin op en wëllt gär plënneren, ech sot nee, oh lol lo ass déi Bänk rëm do, ok déck random mee ok. An wann de Quentin mech drop usprécht da soen ech him jo. Plënner roueg, mee am grousse ganze ech behalen en elo mol als Kolleeg esou. A jo, wéi gesot, wann d'Bierger all zefridde sinn, denken ech déi Bewäertung och. Sou, wou loosse mer dann deen nächste elo aplënneren? Ah, ech wëll lech och nach eppes weisen, wat ech elo gezofft hunn. Ech denken, dohinner plazéiere mer et och. Da soe mer esou e bëssen, deen do aplënnert gëtt eise Fëscher. Hofft mer just dass et richt dann aplënnert. E Bier wär cool, sou e grousse Bier. Si jo, hat ech och na ni, sinn och an New Leaf réischt déi éischt Kéier virkomm. A du, Biere sinn meng ech déi eenzeg Charakten déi ënnerschiddlech Gréisste kënnen hunn, hänkt vu der Zort vum Bier aus, do ginn et klenger a grousser. An ech hat mer geduecht, kuckt ech hunn hei déi ganz Duerffischen opgestallt. Ech hat mer geduecht sou dann vläicht iergewéi hei, well hei ass och vill Strand, vill Plaz. Hei gouf ech lo net direkt maan, well wéinst dem Séi. Mir wollte jo de Quentin schonn heihinner knuppen an dat huet och net sou richt gepasst. Kann een hei dropper stellen? Ech denken net. Ech testen trotzdem gären, mee et wäert allgemeng halt ze grouss sinn. Ja obwuel, ja dach. Klappt net. Also wäit ech scho matkrut kann een dat heiten och alles net verréckelen an esou variéieren. Do ass een dee wëll matquatschen, ech kucke kuerz an de Call ran. Bosche!
Moien! Wëlls du derbäi sinn am Stream? Maja, wéi ëmmer. Maja, tipptopp.
Begréisst mat mer de Sora. Jo, mir iwwerleeën eis grad, wou mer eist nächst Haus histellen.
Kritt de scho ran een? Ja, ech fänke elo mat der Nookstory mol un fäerdeg ze ginn. Mir krute lächerlechen ee Stär op eiser Inselbewäertung, obwuel ech alles sou schéi gemaach hu, Mann. Se kruten hei e Geméisgaart an wat weess ech an jo trotzdem geet et net duer. Wéi wéini kriss de dann deen ee Stär do also? Also wanns de normal ass kanns de lo bei den Nuc goen oder wéivill Bewunner hues de? Wanns de däi véierten hues ginn enker bei den Nuc an dann erkläert en der alles. Ah ok. Ech denken do uewe beim Quentin léisst et sech liewen. Anscheinend kréie mer e Boris der Grabwächter. An nach eng Etage méi héich plënneren. Oder heihinner halt. Also mir huelen zwar e bësse Camping fort, mee soubal mer Terraforming kënne man, réckelt de Camp, pardon, réckelt de Camping souwisou eng Stuff méi héich. Ech wëll dee wierklech do bei dem Bild hunn. An ech kann dat grad net man, well nëmmen ee Feld halt ze kleng ass. Ech denken ech plazéieren halt sou dat nächst Haus hei iergendwou hin. Wéi gesot, de Quentin kritt och deemnächst dann säin, seng Trap, déi hei erofféiert, etc. Etc. Et kann esouguer sinn, dass ech mech dofir entscheeden, och déi als Noperschaft esou unzebauen. Waart mol, wann ech hei stinn, wéi géif dat dann ausgesinn? Wéi géif dat wierken? De bis vun aen an den Plateau, ja ok dat ass lo bessen domm. Tëscht Quentin bleift fir d'éischt mol alleng. Hm ja ech muss soen fir souvill Haiser ze bauen ass meng Stad halt wierklech e bëssen net sou cool. Mee bon, ech wosst am Ufank jo och net onbedéngt, dass ee wierklech alles ännere kann. Mee mir wäerten zwar vill dofir bleche mussen, mee mir kënne schlussendlech alles änneren. Also vun dohier wielen ech elo eng Plaz an. Ah, waart mol, mir haten dach vir kuerzem och d'Idee en hei hinnen ze plazéieren, ne? Dat nächst Haus sou ënnert dem Benjamin säin, awer sou un d'Rathaus hei. Ugepasst wär dat keng. Loosst mech kucken, waart mol, déi Kameraastellung, kënne mer déi man? Nee. Geet der mal seen. Giff bessen dem Benjamin sein Haus verdecken, wär bessen schued, ne? Hm, oder kritt Benjamin den Noper ze gin ass och bessen schiel, well dann ass de Wee bis bei d'Bréck e bessen méi komplizéiert. Hei soll meng Akafstross sin, well ech och lo kee Wunngebitt hiknuppen. Domm Fro, ech testen dat elo einfach, ech giff dat ni man mee ze nah un Felsen okay.
Wëlls du kucken op du dech blocken kanns oder wéi? Nee mee du kanns einfach däin Haus dohinner knuppen. Du muss et leider mal laanscht dat Haus kommen. Okay, dat hunn mer zwar lo och net wëlles. Gi mer nee, d'Ilona kann och keen Noper kréien. Hm, obwuel hei äh, ja. Ech wëll och net ze vill Villager bei mir wunnen hunn, well soss lafe se dauernd an dengem Gaart ronderëm. Dann halt hei uewen, denken ech. Do ass jo nach sou eng Mauer. Mee dat ass och sou d'Trap fir bei de Musée. Also ech, fréier oder spéider réckele mer souwisou Haiser. Mee ech géif et awer scho gär vermeide loossen. Ja déi Mauer wär natierlech lo perfekt gewiescht. Mol kucke wéi breet dat Ganzt ass. Awer méi breit wéi dat Stéck, ok. Déi am Stream, wann dir eng Iddi hutt, Bescheed soen, ne? Ja, hei wär et natierlech och ultra witzeg, mee och dat, waart mol, wann, wann ech mech heihinner stellen, si se nah am Ufer, Mann, ëmmer en anere Problem. Hm. Hei wëll ech et och net hu well dann hunn ech de Problem dass ech dat Haus wann ech aus mengem Haus kommen ëmmer am Bléck hunn. Géif mech och e bësse nerven. Obwuel esou krass gesäit en et och net hm.
So, das ist egal, wo du dich hinstellst, ne? Ja.
Ja, an sich ist es egal. Benjamin kann ich kein Opa gehen. Uewe bei de Kierf fënnt. Provisoresch bei de Kierfen setzen. Do wou de Camping geet souwisou erop an d'Lut. Pardon, ech gesinn och grad d'TLZeechen ass net do. Ups. Also wa mol gëff mer mol d'Oe fir mir aénner. Ah hunn ech gelëscht, ass net méi um Desktop, ok. Bon deng eis meng Maus gesitt der net, mee ech iwwerleeën uewe riets do d'hinzestellen, iergendwou do an deem Beräich wou déi aner och wunnen. Well hei ënne bei deem deem Séi gesäit net gutt aus. Oder bei mech als Noper, da muss ech dat halt akzeptéieren. Mee da muss d'Sophie oder esou rappelen nach ëmmer. Nennennennenne. Do op déi Knupp. Dat ass ze vill beim Camping, nee da sinn d'Leit och net zefridden. Jo komm, mir ginn et bei de Quentin setzen. Ee leschten dommen Test man ech zwar nach, mee et kënnt do bei de Quentin hannen bei d'Griewer. Dat mam Kiefen maan mer dann nach iergendwéi anescht, mir kënne jo alles änneren, wéi gesot wann et eis net passt. Iergendwann kënnt mer jo souwisou dann änneren. Mee fir de Moment, jo, kënnt mer nëmme sou bëssen. Ech wëll just eppes ganz Dommes testen. Äh, hallo, kanns de wann ech cliff do rof goen? Do ass och nach Ankraut gesinn ech.

An hei op de Fielsen géif ech souguer ganz gär mäin Haus histellen, mee dat ass keng. Obwuel, obwuel, Moment. Ech verstee es just net. Jo, et ass nëmme well et do beréiert, ne? Well d'Sisters ware jo och um Waasser drun an do huet kee gemeckert. Jo, ok, also mir maachen et folgendermoossen, et kënnt hei uewen hinner. Ech wollt zwar hei uewen onberéiert d'Natur loossen, mä et ass de Moment net anescht méiglech. Nee, dat ass och net gutt. Wéi giff deen da erofkommen? Do muss, wou misst ech dann do 100 Trape bauen? Dat wär jo och näischt. Ah, et deet mer wierklech leed, dass ech elo esou laang heifir brauch, mee dat ass och nëmmen dat, wat mer haut plangen. Mee ja, esou vill Haiser ze bauen ass schonn net ohne, also. Puh. Soss maache mer wierklech e Fëscher doraus. Vläicht hu mer jo d'Gléck. Wat fir Déiere ginn et als Villager, déi och Fësch iessen? Ech iwwerleeën, Bibere sinn et sécher net, well all Déier, wat esou Spezialgast ass, ass zu 100 Prozent kee Villager. Also Dir wäert ni e Biber kréien oder en Chamäleon. Respektiv en Hues oder esou. Do ginn et zwar esou komesch Varianten, ech mengen dat sinn awer keng Huese mee iergeps anescht. Jo esou hei dernieft. Kënnt der iech dat virstellen? Da kritt e sou zwou Palmen a säi Gaart. Dat ass scho bal déi perfekt Stell. Oder soll ech hei e klenge Spot man, dass déi Dörfischen hei, obwuel ech sin zwar zefridde wéi déi hei stin. Loosse mer d'Haus mol hei plazéieren. Well dann hunn ech och sou klenge Wee wou ech hei rof kommen op de Strand, ne? Ech wollt hei och e bësse mat Drot schaffen. Ah, mee dat ass och net dat Richtegt. Dat ass alles net dat Richtegt. Hei géif ech de Strand sou e bëssen zouspären. Obwuel elo net sou krass. Ah, mee och wann de Gulliver do ass, dann läit deen och hei am Wee. Dann komm, mir man dat Experiment. Et steet lo hei fix. Vläicht e bësse vum Séi fort, respektiv. Äh, bësse méi an d'Mëtt, sou. Genau hei. Looss mech d'Kaart nach eng Kéier kucken.

So, dat sinn 5 Heilung ouni de Bam och 5 dat heescht hei wäert mat mat vun Déngens wann do e Lach bäikënnt wär hei d'Mëtt. Déi stësse Bam gi fort goen. Géif ech d'Haus entweder als Entrée dëse Bam huelen. Oder een driwwer, mee een driwwer ass schonn nees ze vill. Dann ass dat schonn nees esou ofgeleeën. An dee Steen do hannert ass dann och behënnert. Dee Steen do hannert verschwënnt souwisou. Ech weess net w-. Nee, dat ass net méi zäitgemäss. Hei, wou dee Bam steet. Komm, Augen zou und durch. Wann d'falsch ass, bleche mer halt 50.000 Sternis. Ass jo elo net sou schlëmm. An éierlech gesot sinn ech domat zefridden. Et ass net ze no um Floss, awer och net ze wäit fort. Et huet iergendwéi esou, jo, et passt einfach dohinner. Komm, wéi ee sot, verréckelen ass jo ganz einfach. Ech wëll jo d'Ilona souwisou och verréckelen. Dat sëtzt och net méi esou laang um Strand. Sollte mer esou en Oktopus kréien wéi s du een hues Zora, setzen ech deen direkt dohinner wou de Lionel lo wunnt. Dat wär mega cool. Ah jo. Jo, ech denken dat ass ok. Ech bastelen do nach en Drohtzuch ronderem. De Floss ass dann awer Staatsgebitt an net. Bewunner privat Grondstéck. Hei trenne mer dat dann herno mat engem Wee oder esou, wa mer, soubal mer déi Fäegkeet hunn, wäerte mer hoffentlech muer kréien, ech ginn zwar elo nach enker bei den Nuc, haut kéint et sinn, dass mer de Pad liicht iwwerzéien, sou, an dee Steen hei, dee kleeft elo drun, deen ass net méi am Gebrauch.
By the way, ech wees net ob s du dat scho gesinn hues, mee um Nintendo eShop kriss du soen Teppech fir an dengem Meileshop ze kafen. Esou e grénge Nook-Teppech, ne? Jo. Jo, jo. Hunn ech schonn a menger Wunneng. Jo, Nook, also anscheinend reagéiert en net wierklech op eis. Normalerweis wa mer d'Haus plazéiert haten, da hunn déi direkt mat eis gequatscht, mee des Kéier seet de warscheinlech nëmmen, dass d'Image muss besser ginn, ne? Wat soll ech tun? Projekt K geht in die heiße Phase, Alles muss stimmen, damit KK sich zu einem Konzert hier blicken lässt. Wenn unser Insel-Image erst mal entsprechend glänzt und die Leute sich von uns erzählen. Dann connecteer ech sofort KK und ja ja ok. Ja ok also et geet lo mol drëms déi Inselbewertung op 3 ze kréien. Dat heescht ech denken dass mer muer déi Erlaabnis fir ze bauen, Terraforming an esou kréien, mä bon och do. Gesi mer muer. Sou, ech denken do huet sech lo och net vill gedoen. Jo, ech si bei engem Stär. Jo, jo, jo. Hab méi Einwohner. Mhm. Jo, d'Zäune, do soen se et schonn. Also et soll een anscheinend ultra vill Drote benotzen, well dat anscheinend bei Nintendo. jo den non plus ultra ass fir déi Inselbewäertung opzepushen, also méi wann der nëmmen wann der d'Méiglechkeet hutt Drot ze bauen, da baut Drot, baut souvill Drot wéi der wëllt, dat gesäit Nintendo gär an de Quentin huet Fléi. Quentin dat geet sou net, ech hunn dech net dohannen an de Bësch gesat, dass de dech do dusche gees. Dein Luxuskörper, ja dat stëmmt, fir d'Fléi ass dat e Luxusparadies anscheinend. So an ech hunn... Ah dat ass déi Sauberkeitsdéngen do ne? Jo dee Flohzirkus. Genau, och eng Missioun déi sech sou vu selwe léisst. Dat hei geet nach alles fort, ne? Iwwerleeën ech mer och nach eppes, wou ech déi ganz Deko elo hiknuppen, well ech awer och net fortgehäien. Ja, also wie gesagt, das gilt nur darum, das Image zu verstärken, alles ein bisschen mehr schön zu machen. Dir wisst, den genauen Plan habe ich persönlich noch nicht. Dafür muss ich für das erste Mal, ja, Bësse sou experimentéieren, ne? Mol e Wee bauen, mol kucke wéi dat ausgesäit, mat Blumme verschéineren etc etc. Ech denken, jo, do teschte mer eis och demnächst ganz lues un. Ech géif ganz gär nach eng Schnappschildkröt elo am Pad fänken. Well ech hu mer iwwerluecht, wann de Biber do ass, da ginn ech einfach meng 3 Schnappschildkröt ewech.
Ech hu bei mir erëm deen, deen déck vill fir Insekte bezilt.
Dat ass nëmmen e Barsch. An gëss him en Insekt of. Ech muss kucken, ech gi vläit de Mëtten nach op Tarantelsich.
Wann ech dat bis kréien, dann plus.
Apropos, ech wollt nach op eng Insel goen, mee dat maan ech éischter owends, well ech net wees op déi Taranteln am Daag spawnen. Also och dës Kéier d'Dipperlét, och dës Kéier keng Rare Island.

Ah ja, falls een et nach net gesinn hat, ech mengen et konnt och nach kee gesinn, oder? Äh, jo, meng 3 Trophyen hunn ech do a mäi Privatgaart gestallt, op deene klengen Zich, an ech denken do stinn se fir déi nächst Zäit ganz gutt. Dernieft ass scho Plaz fir déi, et missten ëmmer 6 Faarwe gi pro Item. Gréisstendeels. A wann ech déi aner 6 Zich och hunn, stellen ech déi do un an do kënnt dann de Keef, d'Keeferpokaler drop, wann et deementspriechend Keeferturnéiere nach sollte ginn. Ech denken awer schonn. Jo, am Grousse Ganzen, denke ech, si mer fäerdeg fir haut. Ech soe Merci fir d'Nokucken. Sief der Fro keng Eeër méi aus dem Wässer geholl, ma Ben, dat ass de Grond firwat ech rëm fësche, man. Fësche mécht rëm esou vill Spaass, man, egal wéi grouss e Fësch ass, et ass safe keen Ee, jo, am Fong hues de Recht, och e Barsch huet elo vill méi Wäert wéi esou en dommt Ee, jo. Wéi gesot, also et ass och angenehm erëm hei duerch ze goen an net all 10 Sekonnen en Eeërballon ze gesinn oder an e Steen ze schloen an 3 Eeër eraus ze kréien, an e Bam ze schloen, keen Holz fannen, mee Eeër. Ah ja, also am grousse ganzen d'Event war top, eng gutt Idee, mee hätt een och kéinten op een Dag limitéieren op e oder op e Weekend oder esou, also si hu komplett iwwerdriwwen an dat iwwert d'ganz Woch. gehalen, grad déi Leit déi Animal Crossing halt méi extrem spillen hunn schonn jo déi zwee éischt Deeg all Rezepter gehat an nëmmen nach Eeër gesammelt an Eeër gesammelt an Eeër gesammelt. Jo. Also wéi gesot do konnt ee villes besser maan. Ok dat ass interessant, hie wëll eppes vu mir.

Ja, okay. Ech wollt elo keng Baustell ariichten. Vläicht huet dee Ballon jo nach eppes Schéines fir eis. Eng Frottee-Nachtmütze. Ah ja. Also, keine Ahnung. Das war lo net so prickelnd. Äh, nee, net de Kickertisch, den hun ech e Moie fond. Ah jo, dat hei hun ech och e Moien aus engem Ballon krut. En Tampurin. De cool, gell?
Ist dat rëm so en Item fir Musik? Ja, en Instrument.
So eng Trommel mat, äh, nice.
mat äh, klengen Hi-Hats drun. Ja, d'Schapka vum Manuel. Äh, ah, déi stelle mer heihinner. Komm, mir maachen et esou, wéi wann elo d'Schupka hei ass, fir déi Deko hei ofzeriichten oder esou, keng Ahnung. Sou kënnt e bëssen Atmosphär an d'Stad, wann enker ech eng random Persoun muss alueden, well se eppes vu mer brauch oder einfach kënnt, da gesäit se dass du, jo ok haut ass Feierdag, jo ok haut ass d'Baustell zou, mee muer. Ja. Dir versteet, ne? Okay, villmools Merci fir d'Nokucken. Äh, wéi gesot, muer mat nach enger Ronn Animal Crossing. Muer wäerte mer warscheinlech ähm, méi fréi un de Start goen. Also ee Spill starten, huelen ech Iech mat. Well ech dann dovun ausginn, dass d'Melinda sou lues och e bëssen eppes quatscht rëm an de Toto rëm en Tutorial fir eis huet. Wann net, dann ja, dann halt net, dann deet mer leed. Am grousse Ganzen, ja duerch Corona däerf kee Chantier sinn. Jo, ok, bei Animal Crossing maache mer mol eng Ausnam, denken ech, oder? Mee dann dierft am Fong hien do och net op senger Bänk sëtzen a seng Sprite drénken. Obwuel, hien ass alleng, hatt muss Ofstand huelen. Sou. Kanns engem Streamer weisen, wat däin Dude do huet ze verkafen? Jo.
Ech mengen awer näischt Interessantes, also soss hätt ech dech schonn. äh, drop higewisen, ausser déi Posch hei villäicht. Hues de alles gesinn? Äh,
ech komme vläit laanscht dee bloe Rucksak sichen, oder? Den Tracking-Rucksak?
Nee, okay.
Äh, wann s de deen eng Kéier am Roude solls gesinn, soe mer Bescheed. Okay, an der Rei.
Süss Äier, ech wollt nach eppes un d'Community riichten, dat ass mer scho muessen opgefall, op diverse Poschen ass ëmmer, sinn déi zwee Bierger do als Mark drobber, domm Fro, mee ass dat net Roggenberg aus Splatoon? Dat also et kënnt mer esou vir wéi wann dat eng Mark beim Splatoon ass, dass dat sou klengt Easter Egg ass. Ech ka mech och ieren, mee iergwéi kënnt mer dat Zeeche bekannt vir. Ech weess net firwar. Also wann do een méi weess, jo mol Bescheed soen. Ech soe Merci an bis demnächst bei Animal Crossing
New Horizons.